Essalowmaleýkim ýaşlar! Bilşiňiz ýaly, Türkmenistanyň sanly goma geçmek barada alyp barýan döwlet syýasatyna Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy hem öz mynasyp goşantlaryny goşýar. Ine, şu gün hem Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň merkezi binasynda siziň bilen şu sanly gom barada, sanly gomyň durmuşymyza goşýan goşantlary barada, dünýäniň dürli künjeklerinde bilim alýan türkmen ýaşlaryndan, biziň ildeşlerimizden Şu barada maglumat almagy makul bildik. Şu gepleşige siziň hem goşant goşmagyňyza garaşýas. Biziň şu günki gepleşigimiziň ilkinji çykyş etmek nobatyny Belarus döwletinden Kadir Nurberdiýewe berýäs. Ol Ýolbelet onlaýn platformasynyň esaslandyryjysy. Kadir Berdi, Ýolbelet barada bir gürrüň beräýseňiz. Salam hemmä.
Salam Merdan Ataýew. Häzirki wagtda hem tölegli we tölegsiz esasda onlaýn bilimlerini alyp bilýärler türkmen ýaşlary. Nesip bolsa geljekki maksatlarymyz hem Türkmenistanyň geljegi we türkmen ýaşlarynyň geljekde özbaşdak bilim alyp biljek we işläp biljek bir platformasy halyna getirýäs we şoň ugrunda işler alyp barýarys. Indi häzirki wagt islendik bir ýaşlarymyz ýolölet platformasynda nädip bilim almaly we nädip işler alyp barmaly diýip soradyňyz. Islendik bir türkmen ýaşy biziň sosial ulgamlarymyzda ýa-da web sahypalarymyzyň üsti bilen biziň kurslarymyza ýa-da onlaýn kurslarymyzy görüp öwrenip bilýärler we şolaryň netijesinde biziň bilen habarlaşyp, sosial ulgamlaryň üstünden biziň bilen habarlaşyp, özleriniň internship ýa-da freelancer işgär bolup gelmeklerini bize teklip edip bilýärler. Bizem belli bir tejribeli hünärmenlerimiz arkaly olary interwýulardan geçirip, olar hakykatdan hem şol bilimi bilýändiklerine göz ýetirsek, olary internship ýa-da freelancer edip özümize Işgär edip alyp, olara iş hödürleýär. Iş bazaryny nirde dynanýar? Iş bazaryny Türkmenistanda ýa-da daşary ýurtda bolsun, ýa-da islendik dünýäniň meşhur frilans biržalary bolsun, şolar ýaly ýerlerden işleri, frilans işleri alyp, öz frilanserlerimize we internşiplerimize hödürleýäris. Gaty gowy. Siziň alyp barýan işleriňiz bilen buýsanýas. Uly işler alyp barýaňyz. Ýagny biz ýaşlara döwrümiziň talap edýän hünärlerini öwredip, iş üstünde amal etmäge mümkinçilik döredýäris. We elbetde, biz bu işleri sanly ulgam arkaly ýerine ýetirýäris. Bizde üstünlikli bilim alan okuwçylar başda internship, soň bolsa frillanser bolup, biznes dünýäsinde gerek boljak ugurlardan, ýagny dizaýnlar bilen işleşmek, programma üpjünçiligini işläp düzmek, maglumat bazasy bilen işlemekde, edara-kärhanalaryň kiberhowpsuzlygyny üpjün etmekde, SMM, marketing we başga-da bizneslere gerek bolan dürli ugurlarda işler alyp bararlar. Biraz öňki belläp geçen hyzmatlarymyzy ilkibaşda Türkmenistan daşary ýurtlara-da telekeçilere hödürlemegi maksat edinýäris.